Фарнон бадзурӕд хорз адӕм! Мӕнӕ иудзинады дзуарлӕггадгӕнджыты номӕй уын арфӕ кӕнын абон радзурдзыстӕм Алардийы тыххӕй. Раздӕры роликты уыдис иннӕ кувӕндӕтты тыххӕй, фӕлӕ абон дзурдзыстӕм Алардийы тыххӕй. Цы у Аларды, стӕй йӕ цӕй тыххӕй кодтой нӕ ӕвдӕлтӕ, зӕгъӕм, уый тыххӕй. Алард мынӕр вӕййы йӕ кувӕн рӕстӕджытӕ мӕнӕ февралы мидӕг. Хуыдтой ӕфцӕг гыццыл Алард, стыр Аларды, зӕгъгӕ, цӕмӕн ӕй хуыдтой уыдӕттӕ, уыдоны тыххӕй йын зӕгъдзыстӕм. Цы у алардин? Алардин ӕвдӕлтӕ куыд дзырдтой, уымӕ гӕсгӕ майрӕм зӕгӕ уыдис ахӕм, ис ахӕм ныхас майрӕм. Мады майрӕм зӕгӕ уый мӕнӕ чырыстон дины дӕрӕй фӕзӕгъынц, фӕлӕ майрӕмӕй хуыдтой махмӕ. Майрӕм уый та цы у? Майрӕм уый зӕххы, мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, саумӕр чи у, Еуом цидӕриддӕр зайы, уодон хауынц Майрӕммӕ, зӕгъгӕ, ома адӕймаг дӕр удгӕй разыди зӕххӕй, зӕгъгӕ, афтӕ. Вот. Мӕ Майрӕмы мидис чи у, йӕ алардимӕ куыд баст у, Майрӕм чи у, уый скӕны адӕймагӕн йӕ гуыр, уддзӕн ӕмӕ вӕййы афтӕмӕй. уымӕй ӕддӕмӕ скӕны канд адӕймагӕн дӕр нӕ, фӕлӕ бӕлас дӕр, цӕрӕгойтӕ дӕр, уыдон иууылдӕр хауынц Майрӕммӕ, Аларды зӕгъы, Алардымӕ. Алардытӕ та цӕмӕн сты дыууӕ аларды, исты раларды ӕмӕ гыццыл аларды. Гыццыл аларды уый ома адӕймаджы чи адӕймагӕн уд чи рхӕссы, уыцы аларды, именно адӕймагӕн. Йӕ иннӕ цӕрӕгойтӕн уд чи дӕтты, уый та стыр аларды, зӕгӕй афтӕ хуыдтой, ома стыр аларды чи у, уый цыдӕриддӕр цӕрӕгойӕ ис адӕймаг дӕр семӕ, афтӕмӕй уый уыдонӕн уд чи дӕтты, зӕгӕ, хой. Цӕмӕй йӕ кӕнынц, ома Стыр аларды чи у, уый дӕтты удпӕтӕн дӕр. Суанг мӕнӕ бӕласӕн дӕр удизӕгӕй афтӕ дӕр иу загътой, хъӕдудӕн дӕр удизӕгӕй афтӕ хуыдтой. Фӕлӕ сӕрмагондӕй адӕймагӕн йӕ уд ӕрхӕссы сырх аларды зӕгӕй, уӕ афтӕ загътой. Сырх аларды мӕ урс аларды зӕгӕс афтӕ хуыдтой, цы у урс аларды? Сырх аларды, ома, ӕрхӕссы адӕймагӕн уд мӕ йын ӕй бауадзы йӕ гуыры мидӕг. Мӕ адӕймаг райгуыры, мӕ вӕййы уже адӕймаг. Фӕлӕ урс аларды чи у, уый та мӕн ӕвдӕлтӕ хуыдтой, уый урс аларды, ома, сӕрызонд, мӕнӕ уырыссагауӕй зӕгъӕм, интеллект ын чи ратты, уый та у урсаларды, зӕгъгӕ. Йер йӕ ахӕм мидистӕ уыдысты Алардыйӕн, ӕмӕ йӕм куывтой, сывӕллӕтты йыл фӕдзӕхстой кӕддӕриддӕр, ӕвдӕлтӕ чи сты, уыдон, уымӕй сӕрмагондӕй ма иуӕр куы куывтой, ома Аларды дӕ чъылдыммӕ дын кувдзыстӕм, де рдгом нӕм ма раздӕхсӕг цӕй тыххӕй иу загътой, ома дӕ чъылдыммӕ дын кувдзыстӕм. Дӕ чъылдыммӕ уый тыххӕй йын куывтой, ома адӕймагӕн, дам-иу стӕй ӕнӕуи дӕр удыр хӕссы. Аларды зӕгӕ уӕд йӕ размӕ бирӕ фыдбылызтӕ лӕууыдис иу, ома уд алкӕйы дӕр хъӕуы мӕ исчи куы аскъӕфа, науӕд ӕй исты хъуаг куы фӕкӕна, зӕгӕ. Мӕ удджи уййӕ фӕстӕ цӕди. Йӕ разӕй таларден тызмӕг мидис лӕвӕрдтой, кӕддӕриддӕр мӕ дзы алчидӕр тӕрсгӕ кодта, зӕгъӕм, мӕ уой тыххӕй-иу загътой, ома, дӕ чъылдыммӕ дын кувдзыстӕм де ргом нӕм-иу ма раздах, зӕгъгӕ. Кувгӕ фӕзӕгъынц, аларды рыны бардуаг, зӕгъгӕ, рыны бардуаг та цы у? Рыны бардуаг, ома, кӕддӕриддӕр адӕймагӕн йӕ уд йӕ гуыр куы бацӕуы, стӕй ӕндӕр цӕрӕгойӕн дӕр уӕд уымӕй та рынчын кӕны. Ӕмӕ цӕмӕй нӕ низ уазӕгау уой тыххӕй фӕдзӕхстой рыны бардуагыл. Рыны бардуаг чи у, уый та уымӕн дӕр дӕ чъылдым, йӕ чъылдымӕй уын кувдзыстӕм, зӕгъгӕ, уый тыххӕй-иу загътой. Ома, сӕ чъылдыммӕ ис фыдбылызтӕй уырдыгӕй хъахъхъӕн, йӕ чъылдыммӕ йӕ разӕй куы уа, уӕд та фыдбылыз йӕ разӕй йедзаг у, зӕгъгӕ. Йер ахӕм мидис уыдис Алардийӕн. Афтӕ куывтой, кӕддӕриддӕр ыл фӕдзӕхстой сывӕллӕтты, кӕстӕрты. Йер мӕнӕ афӕдз кӕуыл иу ӕрцыдис, рацыди ахӕм сывӕллӕттӕ, уыдоны йӕм сӕрмагондӕй хастой ӕмӕ йӕ Алардийыл бафӕдзӕхстой, цӕмӕй дзӕбӕхӕй бахъомыл уа, зӕгъгӕ, афтӕ. ахӕм мидисы аларден. Ну, цыбырӕй йӕ загътам, конечно, бирӕ дзы ис уым радзурӕнтӕ уыцы хабӕрттӕй, фӕлӕ нӕрон никуыдӕй рӕстӕг уыйбӕрц нӕй бахатыр кӕнын.